Hezreti Aly razyýallahu anh makulasy şo, Her kim Allah Tagala bilen gepleşjek bolsa, namaz okasyn. Her kim isleýän bolsa ki, Allah tebarek we taala şol Zaty Mukaddes şo bilen gepleşsin, ol Kuran okasyn diýipdir. Şo däl jamamyzda bir syn zat bolýar, illet bolýar. Bir zat bolýar, mählul bolýar. We hiç bir zat işi ki, älem jahanda bolup du, illet mähluldan hali däl. Ýa sen şo wagt hesap et, bir adam merizleýär,

Şol adam düzgün tapmaýar. Sen ama el sandyrak tap duda. Sen äkit jündüklere el sandyramasyny aýyrjak bol. Tazamanýa kişi el saldyrantyýan zat içindäki dogrulanmasa el sandyramaklyk aýyrylmaýar. Gözi garaňkyýa, nädip gözi garaňkyýa, şo gözdükleri äkitseň sen şony gözi garaňkyýa palanyň. Onam şo gözi garaňkyýmasyna em etjek bolsaň aýyrylmaýar. Şo aňyrda bir gözi garaňkyýdyp duran zat bar. Şony aýyrmaly. Isdäsi sonak, hemme zat öwünde duw. Agyzda bar, burunda bar, hemme zat jaýynda duw. Ele ibermeli. Emma isdäsi sonak. Aňyrda bir ellet bar, şo kän mälullere sebäp bolýar. Biziň-de şo öz jamy Islamymyz, jamy Türkmen sähra, öz şu kümüş depämiz dini, imany taýdan görýäňiz, nedaýy şeýtan gelip duw. Otadan nedaýy şeýtan gelip duw. Bu taýdan nedaýy Alla gelip dur, muezzinler gygyryp dur. Hemmesiniňde eddasy musulmançylyk, musulman diýip aýtýarlar, musulmanlygynda gürrüň ýok. Emma näme diýip şol bir-birine tezat gelýär? Hejap dogry raýat bolmaýar, sünnet dogry raýat bolmaýar. Kurana görä ýaşajak diýmeklik, sünnete mutabyk ýaşajak diýmeklik hanawadalarymyzda bir şuar däl. Näme diýip, üç däne işiň illeti bar. A Amyl-i Esli illetäsli şu üç zat. Molla Abdylmelik bir tarap merizledi. Ta zamanynka şu illetleriň üstüne zähmet çekilmese, jamaada müň bir däne tebligy edilärsin. Peýda ýok ondan. Netije bolmaýar. Mufit bolýar, müessir bolmaýar. Tamamy tebligat ilki şu Türkmen serhedinde bolýar. Nädir kelas terjimeler bar, tefsirler bar.

Benisbede dehsa we jumgalarda bir zatlarda gürrüň berildi. Indiden her ýerlik bor kelas tefsir, şuny ýalak gijeki jerehele, ýene bir zat, taýmynda ýene bir gürrüň, toýda bir gürrüň, ýene bir zatda gürrüň, nagadar sohbet-haý dini edafa bolugly jamada. Emma hidaýat edafa bolanak. Islah wujuda gelenak. Mufit bolsa bolýar belli adamlara, müessir bolanok. Näme diýip? Çünki illeti äsliň üstüne şu illeti aýyrmaklyga zähmet çekilmeýär. Belki men saňa aýdaýyn sadajy, şu illetiň nämedigini-de bilenoklar köplenç. Müritçiligiň şu jamaň çaşyp barşy, şu muşkil nirde? Şuny bilinip batanok. Elhemdülillah biziň ol okyjylarymyz şuny Hudaýdan doga edip düşünipdirler, şu muşkil nirde, şu ummatyň muşkili nirde diýipdir. Molla Abdylmelik bir sap melizledi bi. Ozan bu-da özüň görýäň ştapda gelýär ýek ýarym bir höýkelli oglan. Ozan muny her ýerge äkitdiler muny. Dükder bolsa äkitdiler, Bimarsan bolsa äkitdiler, Besseriýa etdiler. Muň emmany deşik-deşik etdiler. Garaşyň, indi nämeligini bilmän durasy, näme edesileri barsyň. Her näme etýärler, gawy bolan-a. Ahyry muny lajebap edip, Sen öýňüze gidäp al diýipdirler, biz nämüni bilenokmy? Elleti tapman boldy. Şuwagt sen Tehranyň dükderlerine baraňda, tazaman eken şoň merizçiligiň nämedigini tapmasa, şolar dawa-derman ýazmaly dälden umuman. Emma bu wakaňky näce, bilse-bilmese bir towar daru ýazyp göberýär, bir gap, ýedi-sekiz tarap baraňda soň ahyr näme diýer, ýene jogap bermese, seňki bally äsap seňki diýer. Ahyrda saňa äsap diýerler-de, öýjä gawy derman iýdirýärler. Molla Abdylmekide gawy derman iýdirdiler, iýdirdiler, ahyry maňa lajybap galdy. Ondan gel, bar sen öýde ýatybermede men öýde ýatjakmyn, näme bolsa şo bolsun. Onam bir ýatýar, muň daýylary beluç otam. Näniýesi beluç. Onam daýylarynyň biri gelipdir, onam şonda Ýegen jan, töfeklenem zärdi girew diýipdir oňa. Zerdiň näme bolýar? Zerdi diýip şeýle taryny tokýan taryny. Tarbagyr diýýär. Ho, näme diýýärler? Tarbagyr diýýär. Tarbagyr diýýäňiz. Zerdi itsem bolmaz sen diýipdir. Om zerdiň näme bolýar şeýle? Om şo dada Muhammet Abat diýip Seddi Boşyň ýaly bir däne sazman bar, şo dada bir däne berip sen git şoňa. Gidipdir, näme edipdir? Ho, şo gulagyň şasyny çirtip goýberipdir. Bir. Gan çykypdyr, wessalam. Şah Şemşat indi ýaly eken, elli ýaşa gezip ýör dagy ýala.

Awalbaşdan La ilaha illallahu Muhammedun Rasulullah düşülmän aýdagly. Ella maşa Allah ýüzden togsan sekizsi şi düşülmän aýdagly. Bonýat şuň üstüne. Sen hesap et wagty Pygamber Huda Aleýhissalaty Wessalam Kuw Safa menenip Kuw Safa menipde Kulu La ilaha illallah tuflihu adamlar La ilaha illallah diýiň nejat taparsyňyz diýende şonda şolaň hemmesi däl diýen ýalak bolup jaduger ýene bir zat ýok ýok töhmetine gurban durup durlar. Şu wagtda şeýle daş o. Ýöne bu wagt la ilahe illallah adamlar la ilahe illallah diýiň, la ilahe illallah diýerler soň. Ýene la ilahe illallah diýiň, ýene la ilahe illallah diýerler. Ýöne hiç kim saňa däli diýenak, diwan diýenak, üýtgäpdir diýenak. Emma şu la ilahe illallah düşünseň, la ilahe illallah diýdigiň näme? Adamlar Hudaýa görä boluň, halka görä bolmaň. Adamlar ile görä bolmaň, dine görä boluň. Adamlar pygamber sünnetine görä boluň. Sen şu wagt sen şuny aýt, saňa däl diýerler-dä. Şu pygamber otady ola Lä ilähe illallah diýen zat düşünipdir-le, ola şo düşünip ters turupdyrlar-ha. Bu wagt şony düşünmänseň, düşünilmäne şoňa ters turýarlar musulman dogan. Başda şuň üstüne gürrüň. Sen şu külli menaberi türkmensährada az bir men biri taparsyň, bar elli belli ýerde.

Düýn-öňňinde birinden soradym. Näçe ýaşyňda? Altmyş bäş ýaşymda. Ene-ataň haçan, näçe ýaşda dünýeden gitdi? Ýetmiş bäş ýaşynda dagy. Onsoň men oňa diýdim, Sen şi ene-ataňdan şi halka görä bolmaly däl, halyka görä bolmaly, ile görä bolmaly däl, dine görä bolmaly diýen gürrüň eşitdiň, ýok, biz biz o jüre gürrüň eşidemizok ene-atamyzdan. Aýdylan gürrüň ene-atamyzdan halka görä bolmaly, ile görä bolmaly diýip eşitdirler. Özi indi hesap et, şindi edaýy, sen şu wagt eneme şo sünnete mutabyk boljak bolanda, Kurana mutabyk boljak bolanda, şeriýete mutabyk boljak bolanda nagadyr gühür-ä gühür, dowul-a dowul. Ýöne ýüz elli ýyl bäri adajygy Türkmensährada şu biziň öz hanabadalarymyzda şu kep dol dolanypdy, ogul ile görä bolubermelidir, halka görä bolubermelidir. Indi hiç kim halyka görä bolmaly däl-ak, ile görä bolanyny tapmak kyn. Sen halyka görä boljak bol, dine görä boljak bol, o hem seň bar-a hem diýerli-diýerli diwana diýer.

Wa aqimis sama, sala, namazy dikeldiň. Innes salate, bişek şu namaz, tenha anil fahşai wal munkar, fahşa munkaratdan alyp galyar diýýär Allah Taala. Şu namaz alyp galyar diýýär Allah Taala. Emma biziň namazymyz alyp galmandyr. Şu namaz bir daruhanaýa ensan sazy işi, bir karhanaýa ensan sazy. Eger şu namaz dogralsa, hetmin adam gün boýun dogrulanýar. Namazyň dogry bolsa, ýüreginde kine saklap bolmaýar. Namazyň dogry bolsa, sen ma günme-gün düzelip gitýärsiň. Namazyň dogry bolsa, ahlagyň dogrulanýar seň. Namazyň dogrulansa, günäňden günme-gün azalmaly. Onsoň şu musulman dogan şu namaz düşünmän barýar. Şu namazy düşünip okaýmaklyk. Şu bir ulakam bir döwlet. Keleme we keleme

Şo bir wakada namaz iki rekat namazda şo kadar heýsiýet bar musulman dogan. Şonda şo kadar adam Hudaýa ýakynlanyp başarýarsyň. Emma şo taýda şo näme meselem düşünip okamak gerek. Näme ekem bolsa şu jozbede barda şu jozbe hal gyzjak isleýän jozbe çykardyplar şony. Bergiside bar. Şony özüň hanymyň bilen, gyzyň bilen, näneň bilen, dädeň bilen şuny oturyp dobedo tekrar etmeli. Ertebirn gaýdaňda işe, aýtda gaýt. Ökünden gelemde Sübhanekäni senden sorajak. Sen menden sora, menden senden soraýyn. Şun şu porum namazy eger tüşünip okysa musulman dogan, şun namazyň özi karhany insan sady. Woy şundan jany näme tüşünmeýär, ulakan illet iki bar, Kuran tüşünilmeýär.

Emma şu Kurany eger düşünip okysa, Wettini düşünip okysaň, Amme ýetesäelun düşünip okysaň, şu Kuran bar kitaby engylap şu musulmanyň. Onsoň şu taýdan inşallah şu üç zada zähmet çekmek gerek. Ikindi bilen agşam wagtyna üç zada kelas bar, halga dawat. Şu la ilaha illallahu Muhammedun Resulullah düşünmekligiň hakynda mahsus gürrüň bolýar. Ol hemme jenden tagaza, şoňa goşulyşyň her nagadar eliňizden gelse. Dünýä işini kim tökedipdir ahyry? Dünýä işini tökeden barmy?

Iman ösjek bolsa we imanda sabyt gadam durjak bolsaň iki zat gerek. Öz zendigi ferdiňde takwa ygtyýar etmeli we şu ähli dil, ähli iman, ähli emel adamlar bilen bolmaly. Ýa eýýuhellezine amenu eý iman getiren adamlar ittakullah Allahdan gorkuň zendigi şahsyňda we kunu ma'as sadikin Allah dogruçylar bilen boluň. Ýani ähli emel bilen boluň. Eger ähli emel bilen bolmasak